Iwwer 100 nei Gesetzer ginn all Joer zu Lëtzebuerg gestëmmt. Mee wéi geet eng Idee, déi vläicht un engem Stéck Pabeier ugefaangen huet, duerch de komplexe Prozess fir e verbindlech Gesetz ze ginn, dat all Awunner beaflosst? Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber, an haut zerleeë mer de legislative Prozess a weisen Iech, wéi aus enger Iddi e Gesetz gëtt. Fir d'éischt emol, Wie kann eigentlech e Gesetz virschloen? Et gëtt zwou Méiglechkeeten, zwee Weeër ginn. Éischtens de Projet de loi, Gesetzesprojet vun der Regierung. Dat ass de Wee, wéi déi meescht Gesetzer entstinn. Da gëtt et d'Proposition de loi, e Gesetzesvirschlag vun engem oder méi Deputéierten, well als Deputéierte kann ech selwer esou Propositiounen maachen. Loosst eis emol kucken, wat alles geschitt, fir datt aus engem Gesetzesprojet e Gesetz gëtt. Éischtens d'Iddi. Oft entsteet se duerch eng gesellschaftlech Erausfuerderung oder en Upassungsbedarf vun eiser Gesetzgebung, zum Beispill un EU-Direktiven. Zweetens gëtt et eng ministeriell Aarbecht. De concernéierte Minister mat senge Beamten a Beroder schaffen en éischten Text aus. Da gi se an de Regierungsrot. De Ministerrot diskutéiert a muss de Projet de loi approuvéieren. Da gëtt de Staatsrot consultéiert, deen hien op juristesch Problemer préift a säin Avis dozou ofgëtt. An da këmmert d'Chamber sech drëm. De Projet de loi gëtt offiziell an der Chamber diskutéiert, nämlech an der Kommissiounsaarbecht. Hei geschitt déi meescht Aarbecht. An der zoustänneger Kommissioun gëtt de Projet am Detail diskutéiert. Eventuell ginn Expert-Avisë gelies, Amendementer ginn diskutéiert a formuléiert an och den Avis vum Staatsrot gëtt. Als Member vun 10 Kommissiounen hunn ech schonn u ville Projete matgeschafft. An dësem Stadium kann ech Ännerunge proposéiere, Froe stellen an de Gesetzestext verbesseren. Dëst ass den essentiellen Deel vun eiser parlamentarescher Aarbecht. Eventuell nach eng Kéier de Staatsrot. Wann d'Kommissioun nämlech Ännerunge virgeschloen huet, muss de Staatsrot nach eemol säin Avis ginn. Da geet et schonn an d'Plenarsëtzung. De modifizéierten Text kënnt an d'Plenarsëtzung, wou all Deputéierten, doriwwer diskutéiere kënnen. A genau do stëmme mer of. D'Chamber stëmmt iwwert de Projet de loi of. Nëmmen eng einfach Majoritéit ass néideg, fir datt en ugeholl gëtt. De Grand-Duc ënnerschreift nach d'Gesetz an da gëtt et och scho publizéiert. D'Gesetz gëtt am Journal officiel publizéiert, hautdesdaags op Legilux, an domat ab engem gewëssenen Zäitpunkt verbindlech. Besonnescht Beispill war zum Beispill d'Gesetz iwwert den Accès zu Informatiounen, wou ech als Deputéierten aktiv matgeschafft hunn, an et huet méintelaang gedauert vun der éischter Kommissiounssëtzung bis zu engem finale Vott. Dëse Prozess ass komplex, dofir och demokratesch. All Bierger kann dobäi hëllefen, Dir kënnt Är Deputéierten Iddien oder Remarken zu engem Projet schécken, Dir kënnt och eng Petitioun lancéieren, déi, wa se genuch Ënnerschrëfte kritt, an der Plenière mat der richtger Kommissioun diskutéiert gëtt. Iwwer Chamber.lu kënnt Dir all Projet de loi suivéieren an all Debatt nokucken. An der nächster Episod kucke mer an d'Kommissiounen eran an ech weisen Iech, wou déi meescht parlamentaresch Aarbecht stattfënnt. Abonnéiert de Kanal a loosst mech an de Kommentarer wëssen, iwwer wéi ee Gesetz Dir méi gewuer wëllt ginn. Mir probéieren, Är Froen an den zukünftegen Episoden ze beäntwerten.